ס'איז אמאל געוועזן א באנדע רויבערס, מענטשן פלעגן דורכפארן דעם וואלד, און די רויבערס פלעגן ארויפשפרינגען, אוועקנעמען אלע סחורה. זיי האבן געהאט געמאכט א בונד צווישן זיך, אז טאמער מ'כאפט איינעם פון זיי, זאל מען קענען טון וואס מען וויל נאר, אבער זיי גייען נישט אויסזאגן ווי די אנדערע רויבערס זענען, און כדי צו קענען בייקומען שוועריקייטן האט מען זיי געטרעינט מיט כל מיני איומים, מען האט זיי געפייניגט כדי זיי זאלן קענען דאס דערהייבן אז ווען ס'קומט למעשה און די פאליציי כאפט איינעם פון זיי זאלן זיי נישט אויפגעבן קיין שום אינפארמעישן, און אזוי איז טאקע געווען, מען האט איין טאג. איינעם פון זיי איז געלונגען צו כאפן, פאליציי האט אים אריינגענומען פאליציי סטאנציע און מען האט אים געזאגט אדער גייסטו ארויסגעבן די אנדערע חברה, אז נישט גייט מען פון דיר מאכן אש און פארעך, מען וועט געבן מכות רצח. דער מערדער איז געבליבן זיצן קאלטבלוטיג, זיך נישט גערירט, פאליציי האט מקיים פסק געווען, זיי האבן גענומען שמייסן שטיקער. זיי האבן געוואוסט אז ס'גייט אים ברעכן און ער גייט ארויסגעבן וואו די באנדע איז. ער איז געווען צוגעוואוינט צו דעם אלעם ווייל מ'האט אים געטרעינט. און אויף איינמאל הערט ער א קינד וויינט. מ'האט אריינגעברענגט דא אין דעם שטוב זיינס א קינד. און ווען ער האט נישט געוואלט רעדן האט מען נעבעך אנגעהויבן פייניגן דעם קינד און דער קינד האט געוויינט ביטערליך. ער האט זיך נישט געקענט אויסהאלטן. גענוג! איך גיי רעדן! און ער האט אלץ אויסגעזאגט. מען האט אים געטרעינט צו קענען דורכמאכן די שווערסטע פייניגונגען, אבער ווען מען האט גענוצט זיין קינד, האט ער עס נישט אויסגעהאלטן. טייערע לעכטיגע אידן, מען פייניגט אונז מיט'ן נסיון פון שמירת עיניים. די יצר הרע לאזט נישט נאך, און ס'איז א טעגליכע מלחמה, ס'איז א פיין און א מוטשעניש יעדע מינוט פון יעדן איינציגן טאג. די נסיון איז עד לב השמים, די שכר איז נאך אסאך מער און אסאך גרעסער, אבער וואס קען אונז אמאל געבן די מעגליכקייט איבערצוקומען אזא נסיון, ווען אונז ווייס מיר אז ווען אונז גיימער היטן די אויגן, ווען אונז גיימער איבערקומען דעם נסיון, גייען אונזערע קינדער מצליח זיין? אונזערע קינדער גייען אונז ברענגען נחת? אונזערע קינדער גייען האבן א לייכטערע טאג אין חדר, א לייכטערע טאג אין ישיבה? דאס קען געבן כח איבערצוקומען די שווערסטע פייניגונגען. טייערע לעכטיגע ברידער, ס'איז ערב ראש חודש סיוון. אונז גיימיר יעצט זאגן תפילת השל ה, אבער וויפיל מער איז דאס ווען אזא תפילה קומט מיט מיט א קבלה טובה אויף א שווערע נסיון, די נסיון הדור פון שמירת עיניים, וויפיל מער גייט דאס ארויף. נישט אלעמאל האמיר די כח דאס צו טון פאר אונז, אבער וואס טוט נישט א טאטע